ווי איז דא קמצנות, א קארגע מענטש מיט געלט, איז דא א קמצן בדיבור. געב גוטע ווערטער, געב גוטע ווערטער, זיי נישט קיין קמצן, זיי נישט קיין טרוקענע מענטש, זאג א גוט ווארט, זאג א גוט ווארט. זייער גרינג צו זאגן, אה, עס איז נישט דא מיט וועם צו גיין צום טיש, אה, דו קענסט נישט מיין שטוב, זייער גרינג, ס'איז א פוילע תירוץ. אלע קענען נוצן דעם תירוץ, יא, דו קענסט נישט מיין שטוב, נע, דו קענסט נישט דאס, ס'איז א גערעגטע זאך, אקשן, א פארביסענע, דו קענסט עס מאכן אויס אקשן, דו קענסט עס מאכן אויס פארביסן, דו קענסט עס מאכן געשמאק, ס'ווענדט זיך אין דיר, ס'ווענדט זיך אלעס אין די מיינד, דאס איז געווען שיטת מהרש. ס'איז דא אסאך שיטות אין דעם, ס'דא שיטות וואס האלטן אז נישט אזוי, דאס איז געווען מהרש'ס גאנג, אז שלום בית ווענדט זיך אינעם מאן, שלום בית ווענדט, די מאן האט א כח מיט זיין מויל, מיט זיין דיבור אויפצובויען זיין ווייב, קומט אהיים א אינגערמאן נאך א טאג שווער ארבעטן, נאך א טאג איז זיין צובראכן און צופליקט און ער מאכט נישט קיין פרנסה, דארף ער בעטן דעם אייבערשטן פאר ער קומט אהיים, לויף נישט אהיים, שטיי אונטן ביים טיר פאר דו גייסט אהיים, לייג ארויף די הענט אויף די מזוזה און בעט, רבונו של עולם העלף מיר, געב מיר די כוחות אז איך זאל קענען זיין א געבער, נישט איך זאל אהיימקומען יעצט און ווארטן איינער זאל מיר געבן ליבשאפט און איינער זאל מיר געבן גוטע ווערטער, העלף מיך איך זאל האבן די כח צו זיין א געבער. מהרש זאגט אז מען מאכט א ברכה, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שלא עשני אישה, האסט מיך נישט באשאפן פאר א פרוי. גרויסע צעלייגער וואס ווערט איך געבוירן? צעלייגער ווערט איך געבוירן? דאס מהרש א פלעגט עס פרעגן ביי די שיעורים, ווערט איך געבוירן אז נישט א פרוי? די וועלט קען אנגענומען א פרוי? מהרש א פלעגט זאגן אז די פרויען מאכן א שענערע ברכה, שקויעך אייבערשטער שעשני כרצוני האסט מיך באשאפן אזוי ווי דיין רצון אזוי ווי דיין ווילן, וואס איז די גאנצע זאך פון די ברכה שלא עשני אישה? שלא עשני גוי, מילא איך בין נישט קיין גוי איך בין א איד, אבער וואס איז וואס הייסט איך בין נישט קיין פרוי? ווייל איך בין א געבער, דער אייבערשטער האט באשאפן א מאן און ווייב, דער מאן איז דער געבער, דער משפיע, דער וואס געבט, און די פרוי איז דער נעמער, די פרוי איז דער מקבל, די פרוי דארף צוקומען צו דעם מאן, איז שקויעך אייבערשטער שלא יאסרני אישה, איך בין נישט קיין מקבל, איך קום אהיים צו מיין ווייב, איך גיי איר פרייליך מאכן, איך גיי איר געבן גוטע ווערטער, איך גיי איר געבן א קאמפלימענט, איך גיי איר זאגן ווי שיין זי זעט אויס, איך גיי איר זאגן ווי שטארק איך האב איר ליב, פלעינע פשוט'ע ווערטער פון הארצן ארויס, שקויעך אייבישטער האסט מיר געגעבן א ווייב, און מען קומט אהיים און מען רעדט שיין צו די ווייב און נאך גוטע ווערטער, אבער אפילו איז געווענליך וואס געשעהט איז, די מאן ארבעט שווער, קיינער זיצט דאך נישט א גאנצע טאג אויפן ריקליינער, און מען קומט אהיים און מען טראכט, מען פארלירט זיך פאר אפאר מינוט, מען קומט אהיים, מען האט געהאט א שווערע טאג און. מען ווארט יעצט אז זי זאל מכבד זי זאל מחזק זיין פארשטייסט און זי האט אויך געהאט א שווערע טאג און זי איז ביטער שווער אינדערהיים מיט די ארבעט ביטער שווער צו צו אנגיין מיט מיט קינדער ס'איז נישט אזוי גרינג ס'איז נישט אזוי גרינג פרוביר עס אויס אסאך מאל די ווייב דארף אוועקגיין פרוביר אויס פאר א האלבע שעה א שעה זיין אין שטוב מיט די קינדער ס'איז נישט גרינג פרובירט אמאל צו זיין אין שטוב ס'פילט ממש ווי מען גייט אראפ פון זינען א האלבע שעה אסאך מאל שוין איך קען נישט מער ווען קומטס אהיים. ח ו וואס טוט מען דא? די קינד וויינט און די קינדער דרייען איבער, מען ווייסט נישט וואס צו טון. נו, דאס מאכט דיין ווייב א גאנצן טאג זיצט מיט א שטוב מיט קינדער, דער וויינט און דער קוועטשט און דער מוקעט און דער רעדט זיך אפ און זי האט סבלנות, נו, קומט אהיים די מאן, דארף די מאן געבן גוטע ווערטער.